Pero ami mes mi ta kòrda ora mi a yega, dus no e promé aña di biaha, pero ora bo a kustumá aña mi ta kòrda bo ta wak mane konchi bo sa mane mi ke mi ke up mi mi life style tambe ku ko i mi ta kòrda den dos aña m'a kumpra mane ocho par di kets ke men ke men bo sa ke mi a mi ta tin Pero kalidat? Dus di marka? Sea ke mi a kumpra mane mi ta kere seis air force ones i mane dos adidas mi ta tin adidas super star mi ta tin un adidas kòrda bo sa.

e botón di subscribe. Anto si bo subscribe kaba, bo ta djis primi e belletje. Pa bo ta notifiká kada momento. Ek a tresa. Bon, bo resa riba AO, dus ma bèl Davini. Bo sa konosé Davini sigun mi. Si un luna pasá nei, dos luna pasá, bo a sali ku Elisabeth. Kaminda nos ta buskando un host nobo pa programanan ku ta biniendo. Um, esei ainda, ya, e ta riba plannan, pero mi tin utende ainda, sa, di esèn. E parti mas importante di esèn. Um, ki nos tin? Nos tin esei, nos tin e bridenan tambe. Di bini la mi wou abo gas. Mi tin un opener espeshal i pa bo. a mihó a siba trein esei tambe. Terwijl bo ta hasi esei, kòrda a tende nos tambe riba e plataformanan di Digicel ku ta Go Loud. Ya, ya. Opener di lepel aki, bo a bon swa. Represent.
Thanks.
Sea, kòrda a tende nos ei ribanan, ki nos tin tambe e pèchinan di su jola, pañanan di su jola. Bo ta haña dies persènt di diskount si bo haña òf si bo usa e kode di Wapu ku ta Wapu dies riba nan social. Um, sa redi pa nan page. Asina bo bai reken af. Bo tos esei, bo ta 10% discount. Um, go check it out. Um, besides that, kora tende nos um, parti 2 nan di episodes nan di Wapu. Ba e wana? Sí.
Master.
episodes nan caminda nos ta cut. E primer Parti di e episode nos a pone riba YouTube e di dos nos a pone riba Patreon pa un nobenta i nuebe dollar. So so. So so. Ba wak esun di um, di Spank Spank? Si me wak e primer, si me wak e chance, si wak e Esun di primer, dos dos mati mati.
echt hopi massa. E guy kita echt hopi massa. Pero awe nos tin un invitado di Aruba ku awa kita bibando na Hulanda. Um, awe nos tin Franklin Zeuthe. Como ahí?
Danki pa bini Mati. Um, duna nos even kortiku un explicacion di ken bota, kiko bota hasi, anto di como ta kinan na wapo weer no. Sa, Cheers, sa, by the sa. way. Ah, cheers. Ora we be responsabel, si importante. Bo.
Si bo ta bou di diesocho, gewoon warda un par di luna, un par di Ise. aña, gewoon. Ey. Bo yega dje socho anto bo bebe. Ora bo bira tio e di bo tin mak di bebe. Mamá bo sa mi ta ña posa nada pero e calor aki mi sa con boso anto bishi ta mak e mei. Oh bo na koki ta koki ta baha bon paso bo awe tin mas calor. Mati increíble so mi bisa boso awe den den auto mes mi tin un blase airco ey no paso e koe ta echt. Pone Sea, na cuenta casa, mo cinco. comenzá así, na hotel mi ta gewoon, mi ta sende airco gewoon, bai baña. Anto ora bo yega di ombo Sí. seo, ah, mati, paso asina bo sali fo'i baña, mati, bo ta Vamos cominsa sudar. soda, soda. Mhm. Sea, sea. Hace Douche. awa den douche, mati, a quita sali bon caliente. Caliente. ta. Fora si bo bai baña merdía, mané, awa no sa grabando merdía, so. Mi ta mané, ombo, so, e awa aki no ta bira frio, so. Awa aki no ta bira frio, mati. E diena aki bo mester boiler, bo por spaar un tiki, si ta cas. Sea. Sea. Sa, Bon, sigur. bon.
Mm. Franklin. Zo, Franklin.
ehm, sí, dus ja, mi nomber ta Franklin, mi ta, mi ta eh, bibando na Hulanda, na Tilburg, ma kabi kaba mi estudio. Eh, ma studia mechatronica na Breda. Y ehm, ja, tussendoor di mi eh, tempo na Hulanda, mi a skibi un buki cu yama Living Rich as a Student in the Netherlands. Y e ta bai tocante ehm, tur cos cu bo mester sa tocante budgeting. pa studiantenan internashonal ke men kon pa budget kon zòr toeslag ta traha kon seguro belasting kiko ta kwijtschelding i kiko ta normal tambe pa gasta na hulanda esei ta ya un poko dimi awor ke mi ta bibando Ya ocho aña kaba na Hulanda. Oké.
Ma bai ku ya diesshete. Bon so.
Basta Bon. yòn.
Anto ora ora bo bai bo tabata sa basta di e kosnan ku bo a skibri riba e buki kaba? Ehm, no, ke men esei e buki ma ègt kuminsa skibia na na dos mil diesocho. Ke men eh, ya tres aña di trial and error. I eh, para mi ta kòrda esei ora mi a bai eh, ma ya bo ta bo ta prepará pa bai studia afó. pero ora bo yega ta echt full diferente. Full diferente mati, full diferente. Bo bai ku kiko ku SSA? no, dus of ya SSA na Ya sen, na di Aruba siguramente diferente Aha, na Aruba ya bo ta ku Direksio Onderwijs ke men ya anto bisa bo ta ku Aruba Lening en bo ta haya fiansa tambe ke eseinan. e ora ei bo ta bai ku e e grupo di Bersalen ke men nan ta bai normalmente kuminsament di Augustus pero e m'a bai ku nan i ora bo ta na Schepol nan ta bin risibí bo ke senan e ora ei depende unda bo ta biba e ora ei bo ta bai e stat ei di bira sa ke grupo spesifik sa. Oke oke pero Eric konta nos un tiki over dje buki nos tin e buki kinan? Go check uno nos por compra buga aquí mati. Na na Mansings uh, eh, cu Bruna. I men uh, na Corso e dos lugar ne eta. I bo tin un, un, un sistema digital tambe bo tin? Eh, no, aki mes aki mi tin e, e hardcover so. Aha, okay. pero bo po bestel online si na okay. na Holanda, ke se na, mm, ke men okay. na Holanda, um, bo po bestel via bol tambe. Nice, nice, nice. E men e ta e ta hopi um, op de nivel uh, tu caminda worki. Y um, sí, dus e, e buki ma, ma comencé na, na 2018, anto ma comencé um, eh, haci onderzoek tocante budgeting, paso ma ripara cu, ja, ora nos tu bai studia fo, que men bo ta studia diferente richting sa hospitality engineering marketing pero tur hende tin di a ber ku sèn ke men m'ha realisá e koi i mi ta mane ya e koki ta un tópiko basta importante i dikon ya no tin ègt sta li guia ful di e trayekto di un studiante ke men bo sa bo ta haña e básikonan si mane ey spar bo sa ta importante no kumpra kos ku bo no mester

um, hennan ku no tin un entrada haltu i ya studiante ta kai bou di esei. Ke men um, bo por haya em huurtoeslag, e rei gobierno ta basikamente yuda bo ku paga un parte di bo huur. Bo tin e zorgtoeslag ku tambe e na ta yuda bo paga bo seguro. I um, bo tin otro kona ku yama kwijtschelding ku ban pone em, bo mester paga belasting ban pone nan ta bin piki sushi of pa limpi e awa dus e awa ku bo ta haya pa bebe etcetera bo ta paga waterschap belasting of rioolheffing of afvalstofheffing pero si bo entrada ta bou i bo no tin hopi cent di spaar ere bo por haya un kwijtschelding ku bo no mester paga e belasting ei kimen Tilburg bijvoorbeeld e waterschap belasting mi kasa ta treshent euro pa aña Pero si bo por mustra cu ey mi no diau bo entrada e rori bo ta manda esey e rori nan ta wak bo situacion si di bra bo ta bo mag aplica p'e rori bo no mester pag'e ale. Nice mati, ome mari mi ta sa tur e cona cu prome cu mi bay anto dun der ta e ta mi paso mi ta corda mi bay bibi na Tilburg tambe anto soyiso prome bia na Hulanda tambe bo sa e cu e ta Bani, bani unda nego biba. Ama biba ban di um, lache witsi ban, ban di Su, west. Di, ban di west. Um, yeah. Dus bani uni nee of? Sa, ban yeah. di uni.
Anyways, yeah. eta bata basta, manem, voor die camino met abi wat is centraal, ongeveer meneer 10 pa 15 minuut riba bicycle. Ah ja. Pero toen der tijd met abi wat de un kamer. Despues m'a verhuis den un studio, pero e studio tabata letterlijk pega cu e e e bushalte di Centralinan. Ah, con e bon. Anto despues m'a bin ripara cu mi mester a paga otro cos cu mi n'ta pagando antes den e camber cu ta e parti di e waterbelasting ei. Anto mi ta manera Ki, ki kokkie ta di repente man ya- man haya un carta, mi mester a paga 150 euro of ta kiko den e prome dos kuartal anto despues Ah. man mira tambe ku mi mester a paga un belasting pa pa tene mane e e e e stad nèt shi limpia etcetera. Mane bon ta yunda. Tur un rekoné ke a sali sua. Esei esei Increíble, esei nan bam pone ora bo bai bo no ta bo ya bo no ta skucha di koe Nada mes. mati. Ke men ora bo ta ai ora bo ta mane tres kuater luna aden e rei direpente bo ta haya karta nan ki bo ta spantao bo so bo ta mane Ujú, ujú, ya no ujú. ta vooral komo studiante no ta bedrag nan chikit bedrag nan bo sa tres shen euro Bo ta Emil di duo, ke men ku e ta mane in derde kaba. Sa, sa, sa. I si bo no pag'é, bo ta. Pero bos a kiba ripará tambe mas di ku òk al bo tin ku, ban bisa, bo haña un kart asina Dave Neria na den bo brievenbus, bo ta mira, ey, bo tin ku paga shen sinkuenta florin, òf sòri, euro, treshent euro. Nan ta bisa, ey, e kòrke ta un bedrag grandi, pero m'a mira hopi bia Franklin Davini, hopi studiante ku ta bai Hulanda, anto nan ta ku sera tantu abonement di telefon, Mhm. Ai, di ma nan ta kuminsá Anda biaha mucho pa fácil, nan no? ta nan ta biaha pa loko, nan ta kome. Anto mi ta manera, bon Roman, bon ta tin un un gastu pa ku bo a haña lasta ei den bo brievenbus, bo mester a paga e koi. Sí, ke men ekoi ekoi tambe ta pasa basta, no? Paso wak manera e e transishon di Karibe pa pa Hulanda of a ban pone studia afó ekoi ta hopi grandi i tambe ya chance ta ta hopi grandi kusai ta bo prome biaha ku bo ta hasi el, e ke men normalmente lo bai biaha bo bai un luga bo ta kustumá ah mi ta riba vakansia dus ban gasta ya ya ta bo ya bai e men bo prome biaha ta studia afó ke men bo ta bo sabor si biba survive ku esei ku bo tin i awoki diripiente bo ta gasta mane bo bo ya bo ta djis bai den dos siman pero tur e esei ei bo mester dje pa survive vooral e e e onverwachte kosten e koi na Hulanda ho su e koi ta normal e koi Sa, sa, Pero sa, sa. mi tin un pregunta pa boso, nan do dos eigenlijk. Mhm. So ami a studia aki nana mes. Um, na momento ku nan ta hasi, mi ta asumí ku nan ta hasi workshopnan, dus komo SSA, etcetera. Um, nan no ta bai den detalles pa manera abo bin descubrí esei despues. Te ora bo ta hoi nana, nan no ta bai, nan no ta splika nada di eseinan ègt of ta gewoon Wak, Por, em, per, pa, na mi banda, prome ku, prome ku ma bai, paso, mi ta tin, so, is- wak, prome ku ma bai, mi kier a bai despues ku ma kaba havo, pero dor ku mi ta tin paspro, pasport Venesolano, mi no por a bai, dor ku, ya, mi por a haña studi financier ni nada dje kuné. Entonces, m'a dicidi bai una mesora. Ora mi a kaba una mi ta tin pasport Hulandes, anto mi di boso ke la mi bai awaki si. Pero den e temporada di kabamentu di havo mi a bai hasi research di kiko ta SSA, kiko ta e programanan ku nan ta mane bied aan, ofresé, kusai apar di lès. Anto e lèsnan ku nan ta duna nan ta nan ta basta práktiko, mi ta kòrda unu mi no a bai pero mi a mi a mi a wak kon nan tabata duna e lès segun mi riba televishon ku tur kos mati. Nan tabata bai ku un grupo di studiante diferente supermarket um, anto nan ta bisa nan e botin esaki ta e único papel di florin ku botin 10 florin botin wa kiko bo po compra anto ku e kos ku bo compra botin ku traha dos pa tres mal tijd dos pa tres kuminda fije a tabo wo wa ki botin botin wa prijs botin wa prijs kiko ta fordele kiko no kiko mm. bota bai come dus botin u bai plane tu rekoné i mi ta kora tambe otro les di um, Bo mester a cambia e bandanan di bo fiets. Pa si algo pasa, bo mester a conta sí. cambia coe, sin digo baie e, e, e lugar pa nan dreche pabo. Dus, eigenlijk, pa lo que mi sa di SCC, ta esei, anto si ta sina, nan, nan ta dunando echt un, un, un bon servicio, un bon um, um, un bon training, un bon mm. workshop na, na estudiantenan promé ku nan bai. Okay. Yeah. Pero porta abo sa mas erover. Ja, dus ami toevallig mi te doen een workshop pa ki um, na e grupo di um, studianten ku ta okay. bayendo, dus yeah. om ku ACC. Mm -hmm. I um, pero ban pone na Aruba en todo, dus ja, door mi te di Aruba, sí. mi sa ku tempo ku ami bai na 2015, e, e topics lang no tota asina um, ya ban pone bekend ke men bo sa si ku ey ta importante pa bo sa budget kesenan mm. pero bo no ta echt hay un un training bo sa echt deep kom pa maneje kom pa maneje yeah. y mm. tambe mi ta korda ku ya ku 17 aña esa aí no todo bo priority no, tempo no, aí seguro men, seguro no, seguro no. que men, você vamos poner eran Tao ta tin e tipo di workshopnan ei special poco, pero bo bo atencion no ta echt bay ambos. Sa mi ke bay cu oke p'esaki ta hopi verstandig pa haci, kimen mi homi haci'e. Kimen. Kico tabata bo atencion dunda e ta e teoria? Ya, mi ta kere ya cu José de cu e ta pasa lia tambe cu bo ta caba bo havo, kimen bo ta hoon gefocus full e aña, mi ta kor riba bo examen, kimen ey mi Tambe, sa mi ke mi ke exacto. slag, mi ke slag. Mane bo caba kimen bo ta haci bo bo uitslag juni, Bo ta yaka abo a huesas bo ta move ke men bo di mane un luna so ok Sí. awor mi sa ku mi por bai ke men ban regel tu ku di bia ke men eh, Plus mi ta kere ujú.
tambe ku um,
den e situashon ei bo ta kere mane un persona di diesiete, diesocho aña ku ku bo sa tur kos engeleg, bo sa Sa, sa. Ai no, bro, yo te diga, mi sa, mi sa un ku otro kos, bo sa, mi sa, mi sa spar, mi sa, konta budget, misa ki tipo di metodonan Pero e pa- pa realidad ta budget.
Pero otro. ora bo bai anan, e kue ta Sí, totalmente paso, otro. paso mi ta acorda tambe ainda tin e problema ei ku mane estudiante mi ta kere Caribe ku bo ta bo ta pensa ku tur kos ta wòrdu di regla pa bo pasobra e kue ei ta siña normal pa bai biaha Hulanda Mhm. bijvoorbeeld ku ah ya SSA ta take care pami of ah direksonderwijs ta take care pami pero di berdad e koe ta bo ègt mester hasi hopi pa bo mes pa bo pa bo make it paso e trayekto ta gong ya ta duru no ke men bo no ta djis bai studio bo ta e verhuis ke men bo mester rei kalin koe chiki chiki bo sa bsn bank rekening nan nan ta yuda bo pero achteraf tambe bo mester deal ku skol bo sa tur tur e konde bo mester ègt komprende kon e sistema ta traha so ya nan no ta keda bo sa guia bo guia bo ful e tempo. E ta importante pa ora ku bo ta inana bo buska un trabou mesora, un un bay bancha mesora of bo tin ku kai den drive thru mento pa despues. Wel, loke Bo loke buska. ami ta ta rekomendá tur e studiantenan, dus vooral eerste jaar, dor ku bo promé aña ta ta hopi difísil, paso bo mester bo ta basikamente kibrando tur bo kustumbernan ku bo tin, ke men bo kustumber bo sa na Kòrsou bivoorbeeld bo sa bo tin un bo tin tantu aña ta siña un sierto manera of bo sa bo ta siña Bo bai casa e Romama cu papá tin cuminda cla a caba. Bo sa na, na laba paña. Te meen. Bo sa, of ora bo bai ki nan bo sport, bo tin bo, bo, bo, bo circulo caba di, di amigonan. Ke men, ora bo bai aya, tur e costumbre ta kibra di biaha. Con asina. Bo tin bai build up completamente di nobo. Juist. Ke men, esey ta, ta loke ta hasi hopi duro cu pesey, bo sa, tin heimwee, estudiantenan heimwee, ke eseynan. Ke men, ya pa ora bo. Ya e prome aña mi ta recomenda pa no tra di bia pues e ta un ya un responsabilidad extra. Sewa. Te men a vooral e prome aña un ko ku hopi studiante ta hasi nan ta nan ta bai sin tin un luga. Te men a wafia no hopi pero manera un un grupo y nan ta bai sin tin manera un adres y e ko ei ta hopi importante na Hulanda pasobra ya sin adres bo no por haya BSN, bo no por haya, bo no por regel cu e banco, cu tur esei. Kimendi pa mi como donde bon e ori, um, SSC no ta regel adres pa bo? Um, SSC si, mi kisa si bo bai cu e Ah, company si. Eleni, Si, si, si. em, Pa nan loke ta- mi sa anto, Ujú. ah, por ta bo por add on li persaki ta ku SSC um, ta regel un, un lugar specific pa bo pa maximal un aña. Después di ese sí, bo timo busca otro, otro lugar pa so eri e siguiente ronda di oh, estudiante nan también. Oh, pidi nan ta cambia adres después. Exacto, sí, ah, sí, okay.
sí, sí, okay, sí. Bon, sí, bon, paso, paso, e problema ta eigenlijk e, e BSN, que men zeta e Burger Service Number, ta basically men un persoonsnummer, que men bo identity pa nan sa ID nummer eigenlijk, sí.
Y awo aki mi a scucha cu el a el a wordo di rey gelo cu bo por haya prome cu bo bay. Bon. Men antes no ta sali y ahora bo Ahora bo ta ahora tin bo ta nan bo tin haya ahora bo tin hermosa. di rey gele cu ey ta tara ban pone su bay hera Oye. cu Pero bo cu por splica mas o menos con e stap ta pa pa nan por rey gele fecha que nan a yaga nan por haña un idea toch Em, pa esey mi a wak cu via SSA mi ta kere y tambe ya bo a pone nan rubo directie onderwijs. ke men nan ta ta yuda bo embrei ke le paso ya ma ma wak ku recently e ku e pas ke ku e ta mane un par di luna bieu kaba ke men no ta mane sta li na si di aña pasa kaba pero na kabi bisa ku supos e e aña ke studiantenan por haila por me ku nan bai e ku e ta skapa bo hopi tempo hopi dolor di kabes tambe me mati me ta kòrda un bia of ya e uniko bia anto paso ma bai anto mi no ta tin bese number sowieso anto ora ma bai asina ma yega Tilburg Um, a bai firma huurcontract. Vehicle, mi tin adres. Finally. Bon. A mi bai traha afspraak pa... Um, schrijven. Pa schrijven. Mm. O sea, bai traha afspraak. Anto... Paso mal, mal laga un bro traha afspraak pa mi. Anto el a traha maluchi. Anyways, ora ma bai traha bon. Mi mesra wara mane dos siman largo. Mm. Pa mi aplica. Pero e kueshi nan, of ya, eigenlijk e e procesonan na na Hulanda nan ta kan asina lie, but at the same time si bo no regel nan, Si bo no regel e bon, e ta tuma Si- mas tempo. si bo no regel nan bon, bo, eh, kere mi, bo, bo ta faya, anto echt bo ta bai wata hopi tempo. Zelfs dos seman ta hopi, hopi oro nom. Vooral Sí, como vooral- vooral estudiante. como acaba Sí. llega Vooral tambe como cosa hoy, se estudiante.
comienza school, tú le cone y que men. Awa tende no, ma, ma regel e cosa eri, mi mester a warda sigur un luna pa un luna y mei, pa uiteindelijk mi haña mi studie financiera mati. Dus e koe ta algo ku mi no a ferwagt. But at the end, danki Dios, Papa Dios, mar m'a save ègt bon sèn promé ku m'a bai. Budget, budget. Otherwise mati, otherwise mi lo ta komiendo mi sasa, awa so, mi lo ta bisa di fasting pa un hinter dia mati. Bon, bo ken pa survive un luna i mei of? M'a survive un luna i mei ku mi eigen, eigen, eigen, eigen gèld. Bo, Pero com, sa- como, como lo gracia güey?
So, ora que bo llega nan, bo mira con tu costa mané, Again. barata ish.
Dus bo mira McDonald's, eh, fast food, dan sa- está sa- barato. sa- dit sí. je, con- Thuis bezorgd, thuis bezorgd.
Thuis bezorgd Sí.
tambe. Deliveroo.
Ma, ma, sowieso ma kresi den un kas tambe ku kaminda na echt a siña mi hopi den kuminsamentu te promé ku ma bai ku budget tin ta algu masha importante mes, mati. Mhm. Mané nos a kaba di papia di bo mester tin un sèn. O kal bo no mester di dje, pero algu pasa mañan. Bo mester tin algu ku daña. Bo sa ku bo ta wòrdu di kòver ku e sèn ei. Entonces m'a promé ku m'a bai, m'a traha seis luna largu, anto e sèn ei ku m'a spar, m'a bai kuné ei ori. Pa mi bisa, ok, pa dos luna sigur mi sa ku si algu pasa, si mi no haña studi financiero den algu, mi tin sèn pa biba kuné. Anto kuné ma bai ma bai hasi tur e konan ho. No, hopi bon, hopi bon. Esei, esei tambe mi ta, mi ta um, sali promové den mi buki, ke men un strategy ku mi ta usa pa manea mi sèn. Um, e ta basikamente yama e five bucket strategy, ku bo ta um, Basikamente kategorisá bo entrada, bo ta bo ta divaid'e den sinku ya bòkets ke men pòchi i nan ta eigelek kuenta di banko. Ke men eigelek bo tin sinku kuenta di banko, ke men ún pa bo gastunan mensual, ún pa emergensia, ún pa investeringen, ún pa bai biaha i ún pa bo mes ke men manera self improvement. Ku e manera aki bo ta hopi mas overzicht na unda bo senta bai tur luna. Pasobra e manera tradishonal ta ku bo tin un current account, un kuenta di banko i un savings. También ban pone ora bo ke kumpra algu bo ta djis tin ke tokob'o den savings despues bo ta gasta ele i ayi kuminsa kuminsá di nobo i bo no tin ègt overzicht na unda bo senta bai òf ban pone bin un emergensia kisa e ke momento bo por pag'é i bai biaha ainda òf òf bo ta pag'é bo ta e biaha mas. Ke men e sistema aki ta hopi simpel i e ta hopi efektivo. Pero esei kemen ku eri bo tin ku traha sinku kuenta diferente na banko? Aha, ke men ban pone bo bo no mester per se tin sinku bo bo tin manera kuater òf tres. Paso sigun mi, ING, koregi mi si mi ta robes, ING tin den e app

Chi kremi bo ta bo tin e app bo dilanti anto bo ta krea diferente accounts. Dus pa bisa bo tin bo bo checkings account, bo tin bo savings, anto bo ta pone eri un travel account, un un account di kuminda bai kome kon riba kaya. Anto ku e ta mi ta na un manera overzicht manera no ma kasa tur kos kaba ku mi tin ku gasta na mi no sa na kumementu mi mi por bai kome mas. Mi por si aki nan nan den mi kaso ho mi ta bisa nos ta pone ongeveer dosha i sinkuenta florin un banda, anto e dosha i sinkuenta pa e luna aki, anto si sobra fo'i dje nos ta bole pone dosha i sinkuenta, anto e luna aki nos ta hasi algu mas great, etcetera, si nos a sobra, etcetera. Pero hopi hende no ta no ta pens'e, and ami mes promé ku un un amigu di mi a spliká mi dje kos ei, mi no tabata mi ta hon gasta pasobra mi ta bisa mi mester sobra tantu Anto esaki mi ta sali kita tu mi gastonan di luna, anto sobra mi Kos ku sobra, Sep.
kos ku mi por gasta Anto e koi e di tonko dia hopi luna. robes so so. Hopi robes, Mester mati. sobra algo pa si Hopi algo toma robes, lugar. Ja, ja. Onverwacht, na modo di bisa. Será que mi e strategia aki e ta e ta hopi efectivo pasobra bo ta èk wak bo por plania tambe vooraf maneer kuantu cent bo mester bijvoorbeeld pa bai biaha i tambe pa emergencia. Ki men Ban pone e tres mas importante esun pa bo gastunan mensual, pa emergensia y despues pa e biahenan pasobra ya ta motiva bo pa bo mane sigui spara eseinan y ya tambe investering. Pero basicamente esun di emergensia esei ta hopi esencial pa tin prome pasobra Ya hulanda yen ey mane bo yega emergencia bo mester paga this paga that sin cu bo sa ke men e e ban pone e rule of thumb ta cu wapa den bo cuenta di emergencia bo tin entre tres cu seis luna worth di bo gastonan mensual Ken ban pone bo gasonan ta ta Damn, that's a lot of money, Sí. man. e, e ta zunda hopi, Sí. pero bo ta yeg'é.
Ke men e no ta ban pone no ta un bedrag ku bo sa em den un luna bo mester yen'é. Ke men Mhm. e koki ta dura un poko aña, por dura un aña, por dura mas. Pero una bes bo tin e e sèn ei, dus ban pone bo gasonan ta mil euro, Mhm. Wapo bo tin entre tres ku seis mil euro den e kuenta ei, pero unda bes bo tin esei e ora ei bo no mester sigui yend'e mas. Kemei e ora ei bo ta e fokus riba e otro kuentanan, kemei e ora ei bo sa emergensia ta full teken kier. Unda bes bo yega seis luna dispara i nannan bo ta sigui fokus riba esun nan. Si, kon ei bo ta biba trankil paso bo sa ei mi por biaha, mi por investera, mi por gasta this and that paso kualkier ku pasa mi ta cover. Kemei e ora ei bo ta e fokus, ok awor mi por yak bai bai biaha mas, mi por bai investeer mas. Bo sa ke men, e e prome ei ta ègt na bo peace of mind. Ke men e riba bo sigui focus riba e e otronan ku ta ègt ya laga bo keda spaar mas i mas ku tempu.
Tin un tin un tin un ya kon nos por yama esaki un chapter den e buki kaminda ma wak algu di grocery sa chapter tres òf chapter dos Zeta dos. Ki bladzij Hidden, Hitting the Limit. Ah, sí, sí, sí.
Ah, e port. Aha. E parte di groceries ki bo por duna nos un, un summary di kiko tin den e parte e. So, Sa. e parte di summaries ta hopi importante, mate. Ah. A mi mes, sowieso wak, Af en toe mi, mi tabata da mi carni bon calidad. Pero ey, tin bia bo mester, again, e parti di budget, si ta esaki so mi ta bay gasta de luna aquí pa groceries, ta esey so mi ta gasta. Pero ey, af en toe, cosa bo, bo ke come toch un tiki extra of un tiki, pa bisa malu. Um, Pero again e parti di groceries ta hopi importante dikon paso bo tin diferente tipo di supermarket y nan bo tin e low budget mane Aldi Sa. te ku e high end um, um, Albertijn.
mane Albertijn tambe ta uno o sea es kremi e ta e ta echt high end inderdaad Sí.
Wel, ja, dus em, paso e boekje aki, ma echt hasi hopi research promé, paso mi ta te kep pa e ta basá solamente riba mi eksperensia na Hulanda, pero ku e ta basá em riba feiten, ke men bo sa segun e onderzoek manera Nibud, esei ta em nan ta hasi bujetvoorlichting, ke nan ta hasi research na mi, i em nan ta hasi onderzoek tokante em studiante, dus unda nan sèn ta bai etsetera. I na dos mil binti un nan hasi un onderzoek i e averahe ku studiante ta gasta ta mikesa shen ochenta euro na groceries pa luna. Tiki.
Aha. E ta basta tiki.
Sea paso nan ta nan ta tuma tambe em ya e studiantenan ku ta biba em ku nan ouders i tambe Mm, ya, pafó, pero sa. e ta e tempu ei tambe no kimente bo sa Sa. pre-inflation un moti bisa. Sa, sa, sa. Sa bo ki Sa. ei ta tres shenga paso. A na Kòrsou di mas. Ohon, bo na Kòrsou aki e koe si lo bai Minder papi altu. mes. Si, no, pero e ta e ta entre, ban pone, shen ochenta, doshen euro pa luna, Pero bam pone ami mes ku e budgeting of tu ku kuminsá mi ta gasta of e tempu ayá promé ku covid mi tabata gasta entre shen i binti ku shen i trinta ke men e koe ta hopi bon i awoki mi ta gasta ongefè shen i sinkuenta paso ya mi ta kumpra of ya e preisnan a subi hopi tambe ke men preis di galiña vooral.

pero loke mi ta hasta mi ta buska sierto produkto na tur ke men pasobra sierto produkto ta mas barata ku e otro dus bijvoorbeeld na na Albertijn dus esun na na esun grandi esun xl aha na Tilburg esei basikamente karni òf piská ke eseinan ora nan ta kasi kaduká. nan ta buta un sticker riba dje ku bo ta haya trinta i sinku por sènt kòrting. Ke mene ban pone en bes ku bo ta paga seis euro yo bo ta paga manera kuater i algu. En sowiso e ta sali bo mas barato ku na Aldi tòg. Exact, pasobra Aldi ya leu leu mi no ta wak cierto productonan ke men ban pone esempel ke come pisca of galinha whatever nan ta buta e prijs ei of e kooi E ora ei mi ta kome e dia ei mes òf mi ta mi ta vrisi. E mende rei bo sa e rei bo ta e ta wanta un poko mas. Pero otro konan dus Albertijnnan tin mane e basic merk, den bo tin bo sa e merk ku bo pa e tur kaminda aha e je eigen merk. Pero e eigen merk sierto konan nan ta nan ta hopi mas barato. Kende mi ta djis kumpra einan i na Na Aldi bijvoorbeeld mi ta cumpra berdura. Pasobra mi sa cu na Albert Heijn ya la munchi bijvoorbeeld masha caro mes. Un otro cosa cu mi ta hasi mi ta en bes cu mi ta cumpra proteina dus manera galinja cu pisca etcetera mi ta combine cu tofu. Den tofu e ta hopi barata e ta vegetarian y

Tofu, ora mi wak e prijs mi di no, lami keda ku galinja no mo. Seker e mi man. Y mi no sa si bai ki test e markt na Koningsplein na Tilburg. Tambe, esei tambe un bon Ey.
tip sua, bo papia Ey, overgesei dje. ey, woe, bo ta spaar hopi seng E área. único, ya, e único nadeel como Studiante. como studiante na esei ta ku paso no mi ta tin uno ban di Ansa na Westmarkt. Ah, Las Marcas lo ah, sí, llama. Bani Bani Statenland ahí.
Um, Sea, sí, sí, e sí. bandanan ta tin un, un Aha. mercado también que tabata así mesun cos. Sí. Pero es un grey tas un di stad, paso eta hopi mas grandi, bo te hopi mas variedad. Um, uiteindelijk si bo taya un prijs hopi mas barato compara cu um, Ja, Albert Heijn y Heijn, Jumbo. Aha. um, e único Bentaha of desbentaha di esei ta ku e ta di un ora pa un ora of esun e merkado kaminda mi ta bisando bo e di di e vrijheidsmarkt ei. Paso segun mi e tabata kuminsá for di ocho or di mainta te ku manera mèrdia djes dos or nei pero nèt e temporada ei mi ta tin lès dus mi mi por a mi por a mi por a probechá di dje. Sí, dus esei ta bon pone úniko desbentaha por bijvoorbeeld esun na na Koningsplein. Ku ta riba Djasabra asoku tokse. Ku ta riba Djasabra aso, e roi ta di mi kisa di. Dies or te kuat or di atardi. Pero e ban pone bo bo hasi un kustumber ku bo ta djis bai tur dja sabra hasi kompras ai ei bo ta spaar masha Vicente. Dus bivoorbeeld lamunchi. Riba fruta foral so. Ei fruta, galiña tambe a topi barata, karni, piská. Ke men un voorbeeld ta lamunchi na Albert Heijn bo ta haya un sako ya asina grandi bo ta haya kuater lamunchi e koi ta tres euro. Ora bo bai aya, bo ta haya shete lamunchi pa un euro.
I ban pone siña ta kasi kaduka, nan ta bai prijs mari, bo ta haya dies lamunchi pa un euro. I mean, bo sa ke men, bo ta haya mint, fresh mint pa un euro, bo ta haya, un bia mi a bai buska milon, of ya, gewoon ta tin milon ere, mi a djis kumpr'e, e mi a haya seis milon pa un euro. I mean, bo ta èk spar masho pisèn asina.
Anto sei pa tra. Franklin, un pregunta. Kibo bo konta ami of konta nos um, over di um, kambio di richting? So, e koi tambe e ta bai Ah, ja. um, puta ku bo ta bai um, kon ta bisa? E ta bai sali bo tog mas karo al final. Si, si bo kumisa e aña aki, anto otro aña atrobe bo ke kambia richting. Kon Kon bo por splika nos ku dikon eigelik e e hendenan ta kambia richting asina Sa paso. fásil? En kon mi ta skucha e masha hopi mes. Paso, ya mané ban pone ami mes pues awor ma bai bo bo sa dikon e vooraf ku nan ta bisa ambo sa en di Karibe ta ta kambia di richting hopi lihé òf e ta mas duru this and that i awor kuma kaba ma ma ripará okay dikon e ta asina duru i ban pone un di e konan ta ku ora bo tin open dag bo no por djis bai eskol ey ma gusta esaki e ta mustra mi nice e hende ta mustra mi nice ma kle ku e docent whatever e ta bo ta letterlijk gamble e koe bai riba studi keuze kies uno Plus mi ta kere pa nos den den den ABC islands e ta hopi mas fácil di kambia di di di studi di kon paso bo ta kere in the back of your mind Gobierno ta pagu'é, e, e no ta sali mm. fue mi saku ainda. Na momento ei, sí. E, na momento ei, pero ora bocaba, ei no. Ei na no sa papia.
Pero um, a mí mesmo está está algo malo, porque van bueno ya bota bota struggle, algo que bono gusta, ba cabe jis pa cabe, é que ainda bom tame. Dus van pone bota cambie está está justifiable para sobra Vooral nos ku ta bin di di Karibe, bo sa, isla bo no por ècht djis bai boek un teke di, a mi sa, mil euro. Djis bai bin bèk, a si, bo sa, ma, ma, ma guste òf mi no guste, mi ta e kisa algu otro ke mi bo ta, bo ta lètterlijk gambelen e moe di bisa. I ora bo kambia ya, bo sa, e e por pasa. I kompará ku otro internashnals tambe m'a realisa e koe kiko dikon nos ta struggle asina hopi. Hopi di nos ta, ya, nos ta wòrdu gesi komo hulandes, pero di berdad mi no ta haya nos ta ègt hulandes, hulandes, pasobra nos kultura ta diferente. Sí, Nos siguer. ta papia e papiamentu na kas koko. I ora nos bai, nos ta, nos ta kis hulandes, e, o, dese e idioma. De opleiding, sa. I E no ta per se, dus den mi experiencia mi a kies mechatronica den Hulandes. Y ami kere ambo sa, e problema ta Hulandes, mi dreche bo ta hale. Pero e problema no ta cu bo no por papia ta con hennan rond di bo ta wawbo, pasobra bo ta bindi afo cu nan no tin echt em, conocimiento kiko ke men pata di afo. Ke men nan ta trata bo manera un di nan, pero bo situacion ta full diferente ke men. Si bo ke a kis un, un opleiding hulandes, hulandes, chance ta grandi ku tu entra un biba, seken na mayornan ei di abo tin unu ku ta biba op kamers. Ke men Abu bo no ta bo no por djis mane bo kla for skol ey ban tira riba huiswerk ey goni no ban kushina ban laba paña ban hasi this and that ke men bo bida ta hopi mas komplika kompara ku un studiante ku ta biba serka su ouders ke men bo nota ya hopi Ya em understanding pa bo situacion. Resende bo ta kier ta bai mas i mas atras. Esei a pasa cu mi, cu men a caba i caba mi opleiding, cu men januari pasa, i e ta un vierjarige opleiding, mi a cuminsa dos mil dies i sinku, cu men casi ocho aña. Cu men hopi pa via di yen factor cu mi a realisa, mane, wow, e coki ta hopi complica, pero tog hende no ta comprende bo situacion, e ta un wòrdu gezien como ah, ta un normal, terwijl E no ta, o sea. e no ta. Ki Mane men, e ora ei, mane mi comprende e ora ei, Mm. um, e tin te maken toch cu e formacion cu bo tin cu haña aki na Ana. Paso si, por ehempel, si bo sa cu ta piloot, bo ke bira, Mhm. anto bo sa ki richting bo tin cu bay studia, abo mane awo ki mi no conoce e, e loke cu bo a studia, mm, um, Bo sa kiko bo ke bira, anto e estudio aki eigenlijk bo tin ku hasi kime. E eigenlijk no mester ta difisil pa bo bisa ma kansa dje koki òf e koki no ta feet seka bo bo ke kambia di di direkshon. Sea, paso, Eigenlijk. aha, paso ban pone ami ora mi bai ku djeshete ya mi mi mi ta un hende dus promé ku mi a bai Hulanda mi ta un hende hopi driven ke mi tabata sa van te voren ey bo sa esaki mi ke hasi, Ya. nada no ta stòp mi, bo sa e tempu yanta bisa Sa, sa. hasi binti persènt di di studiante so ta hale. Sí. Pero ami a pensa, bo sa, si nan ta bisa binti persènt, ami ta bai ta den e Den e binti persènt. binti, juist. Juist. Bai loga em, houn duru, houn hopi duru duru. Ke men e idioma, e Mhm. kultura, sa heimwee, pasobra bo ta èk sinti bo so. e no ta comprende pa bo esai ta e e e struggle eigenlijk of e efecto ku bo ta hei muy ku e na rond di mundo ta get kita pasando pero bo ta honger sinti malo loga pero mi gusta paso mi mi famia full ta den engineering mi sa mi opa mi mi tio rei e koi mi a gusta pero gon e hendenan mes vooral e eerste jaar mi no por echt relate cu nan, boso nan ta, bo mes sa di Brabant, bo sa cu ei ta full diferente. Hulandes, Hulandes. Hulandes, bo sa. Y hopi mane stali friction asina cu ecu ei e ta act like bo pensa mane concho e coki ta, esaki mi mester pasa den djispe opleiding ki, bo sa. Anto mi ta kere, ese, ese un bon, un bon, ya, reason dicon hopi di nos di ABC Islands ta mane connect cu e chore paso bo ta relata hopi na ok e guy aki tin mesun problema e guy aki ta come tal cos tambe mesun cos cu ami nos tin mas comprendimento e ora cu otro ya es ki men nos nos samenleving ey nos ta comprende e otro asina bon no ke men otro cultura dus bo sa spaño ingles hulandes otro es Aruba, Boneiru, bo ta bo ta komprende tur hende. Paso bo ta bo no ta solamente papia e idioma pero bo ta bo ta komprende e kultura tambe. Paso mi ajo bo sa mi ta papia spañó pero mi sa kita maneho un un empanada bo sa manera bo ta kome bo bo bo a hiki bai na un persona su kas ke men bo ta ègt biba e cultura tambe te men esai ta ta un rol cu bo ta custuma ke koe y ora bo bai aya ta ta hopi diferente te men ya dus e bo sa mane e cambiamento di di richting un kos ku ami lo hasi diferente ta si mi lo bai bè a kasa megatronika mi lo hasi ku e di ingles. Hasi ku e di ingles i hera bai e randstadnan. Ke men bai Den Haag, Amsterdam òf Rotterdam pasobra einan si tin hopi mas soport pa hende di Karibe. Dje, awor e koe tambe mi kere papia di dje ta bo por tabata skibi algu den e buki aki òf apo manera studiante ku a biba na Hulanda Bo por duna nos un tiki insights tambe di dikon hopi di nos di ABC ta kies pa sea na bai biba na Rotterdam, Den Haag, mi ta kere souiso ta depende di e universiteit tanto kiko of ki tipo di opleiding nan ta ofrece, pero dikon specifiek e e stadnan ey. Ya mi ta kere pasobra so einan tin mas hende di caribe, no? Ke men wani bijvoorbeeld Den Haag, ey, hopi Rubianen ta biba aya. Den Rotterdam hopi Curaçao ta biba. Ke men, mi ta kere e community vibe, no? Ku ora bo bai bo no ta ègt bo so, bo so. Bo ta sinti bo, bo ta sinti bo ta tòg na kas. Sí. Ke men, ami mi a bai Tilburg dor ku mi tio ta biba aya. Ke men, rei mi ta manda bo sa, famia, rei, ta mas fásil. Pero ban pone ki si mi no ta tin famia ahe ròri kisas mi lo bai Den Haag Den. of na Delft. Bo sa na Delft tambe heren mi por studia mehatronica. Ke men a miti ker ta mas pesei pero tambe bo tin studiantenan ku ta kis ku bo sa anto mane fada di isla bo sa fada di Caribe mane ey bo sa tueña ta mete den mi asuntu mi ke ègt bai Leu, sa mi ke bai leu leu i nan ta bai un kaminda ku nan tin ègt. Groninga ku bo masha leu mes e asua. E ròt di bo sa nan ta ya ri tur ku bo ta leu ta ami ke men èsen pasobra ya ora bo ta kustumá na un isla bo ta pensa amper sa bo mester bai fule contrast bai un un luga bo sao pileu di tur hende pero Tilburg me e ta basta grandi un mudi bisa ke men bo no ta echt topa hende asina regular kompara ku Karibe ke men ora bo bai bo sa manera tene consideration di esei ta manera ya ora e bai biaha beyvoorbeeld a mester bai di Tilburg te na Amsterdam te na Schiphol loke ta un ora i mei casi dos ora maleta pisa bo sa terwel bo sa e nan ke ta biba na Amsterdam loke ta JP bo sa. Te men e tur tur e kone ta ta un un un ròl. E e parti di chapter dos aki e e ta e ta hopi interesante wak paso mi ta mira dos punto ku ku ku pa mi tun der tyd tabata importante ku ta e parti di e meubelsnan, Sí, furniture. furniture, Ujú. anto e parti di clothing, ku ta parti di paña. E parti di furniture Un tip ku mi por duna tur hende ku m'a hasi anto e la èg skapa hopi sèn pa ami anto, ta ku ora m'a ferhais for di e kamer pa e studio ta ku e guy, sea e guy di e studio tabata un bon bròder di mi ku tabata traha Um, ya, yeah, nos tabata traha huntu, nos tabata colega di trabou. Ante di cu mi, hey, mi te bai bi pa Rotterdam back, bla bla bla. Um, mi tin yen cos cu mi no ke, mi no ke bai cu nan, pa so, it's, bo sa, en, en, en no te razonabel pa bai cu nan. Dus si bo ke, bo por neem nan over di mi pa un prijs hopi mas barato a cosi bo lo a cumpre riba of riba Facebook of cumpre un nobo. Anto mi di, ganga, ganga, mi di, manda mi teki, ma asta tu ne 50 euro extra. So. Yeah. Dus, ma safe tanto sen einan, ese ta number uno, anto porta number dos, again, na lugar di bo bai compra tur cos nobo, check si bo po compra cos nan via Facebook tambe, yes. tambe ta hopi mas barato compara si, again, bo compra e e meeblesnan nobo. Sa paso ban pone ami mes ora bo bai ban pone ku e grupo di studiante bo ke bo sa tuko wòrdu regla di biaha ke men mi sa ku Naru mi sa ku enta na Kòrsou pero ora bo yega bo ta bai Ikea di biaha ke men promé ku bo ta hasi bo ta bai Ikea kumpra bo kama kumpra bo bo lèsènar kumpra bo sa stul tuko ke men ya bo ta bo ta haya tuko di biaha pero bo ta pagando mas hopi mes sin tin mester. Ke mes bo ta gasta yera ocho shen euro, yera mil euro. Terwijl tur e furniture nei bo por haya barata barata for ahon por nada. Te men pasobra bo tin di kòrda ku a bo ta kuminsá e aña aki pero tin mas hopi otro studiante ku ta kabando i nan ke bai tambe ke men nan no tin tempu pa bend'é ke men ta manda ei E lèsnan aki mi a kumpra e pa sesenta euro, bo paga e pa dies euro. Djis, bo sa mi djis mester ke tre di dje siman aki. Retá bo ta un bon lèsnan, e úniko kos ta bo mester zòrg pa transpòrt, ken pa yega bo kas ke asina. Pero bo ta, ya, ban pone bo ta spar sinkuenta euro, bo sa ku ei ta basta. Pero bo ta kere tambe por ta defini bo bo por kòmen tu diki akinan bo ta kere den e si nos wak e parti di kultura aki nan por ta un rol masha grandi mes nos ta bisa por ta ai no dikon mi ta bai kumpra un kos second hand sabiendo ku ya tal persona a huse bo sa e ta e ta usa e ta bo ta wak un ku dos mancha aki nan of e tin kras pega na dje i don't know mati pero mi ta kere e kultura wise ta un un rol hopi importante nan ku uiteindelijk nos ta bisa ai mi bai kumpra un nobo tok gasta hopi cen Kaminda bo por a save some money anto, bo sa, bo por a limpia un tiki of verf mm, spuit, I don't know. Ne, a mi ta un guy hopi, mi ta hopi handig. Mi ta, mi ta, si amo ki ta bende mi stoel, si mi ta un mende verfel un mes na mor di bisa, mi sa ku mi ta labé ku ei, e ta di mi, anto mi ta hasié na mi manera, mi ta verf'e of whatever. Paña si mi ta preferá di, bo sa. Pero tog, tog mi ta, a mi ta un hende ku mi ta, mi ta. duna mi no ta mi no ta bende paña stip tin paña nan ku mi no ta sirbi ta sirbi òf mi tin kònde tin dos aña pará ku mi ta usa nan pakiko mi tira nan afo mi ta wak nan estado mi ta duna kèmen i ami tun hende ta chi asina kèmen i mi no ta kere ku ora ku mi ta komo studiante anto ku mi ta bai pasobra uitendelik no ta for mi sa ku mi ta sali for mi mayornan su sa ku mi te eksigi con nan nobo nobo, nobo e ta e ta e ta cruel di ami su banda anto kimen ami ta biba e style di hoon cu ey mi ta bay busca ganga na modi bisa ey si amo aki ta bende coy ay na mi bay busca coy fecha amo aki pa mi spar mi tambe un tiki shen e ta e ta normal seki ami tin of tin hopi hende cu ta hopi vervelu si cu e tipiconan pero ya respeto pa tur pero. Ami ta kere den spara esei antoh si. Sea, mi ta kere si si bo por hasi e toh, dus si bo tin e forsa monetario ku bo bisa lami bai kumpra un kos kompletamente nobo, dal bai. Pero si toh bo ta struggle finansieramente òf wak, pasobra tin bia bo ta bo bo ta bo ta prone bo prioritiesnan suizo tambe riba un rènke. Si bo ta bisa, bon, maña mi ta bai kumpra un lèsenaar second hand, pa uiteindelijk fin di luna mi tin un tiki mas en pa mi come un tiki mas miho, bro, mi ta bay come su es un tiki mas miho compara cu el Pero Manuel, bo sa kico cu tambe tin bia bo ta pensa cu bo seca nento cu bo di cu ta cos malo, pero no, e no ta. Ora bo bay bo yega bo ta mira e co bo tin cu habri bo mi asi pa bo bo mira. David, mi kere mi mati si bo bay paso ainda mi tin e markt di Facebook markt di Tilburg habri ainda mati. Bo subi riba, bo ta haña un par di meubels mas ati. E nan lo ni si también esnan drechi den kuné. Hopi mas mihó, o hopi mas nèchi ke esunnan kinan na Kòrsou sa. Anto no usa.
Sí, sa pasobra ku em na Hulanda nan ta, ya, ban pone nan tin e solo fuerte ku nos tin kinan bo sa, ken ban pone bo ta bende un mesa ku ta pafó, e koi ta tur tostá di solo, bo sa, òf un koi plèstik, bo sa ku Ora hende bende cu des cultura di nos ta cu e coy no ta djey bon mas di calidad. Pero aya bo sa tucu ta bon mantene pasobra e yaguer no ta no ta asina bo sa asina fuerte. Ke men y mas tanto tur cuando bo ta den cas sin cas ke men bo ta haya hopi meybel echt bon. Bo ta haya mane di palo mes, bo ta haya eickhout whatever. pa masha barata mes kement vooral em kring lo buenkels dus e thrift shops. Sè mati tambe. Ey bo ta haya bo ta haya full un mesa komedo pa dies euro bo ta haya un kashi paña pa dies euro. Anto perfect estat. Perfect estat. Perfect perfect mati perfect perfect awo e parti di paña Parti di paña tambe ta un kos ku ora mi a yega ya nan, anto mi ta mira helaas atrobe por ta e, e, e ta lek nan tòg mi ta kere na parti di nos kultura, Mm. anto tambe e mentalidat di studiante di wak again. Bo ta bini for di un isla, kaminda bo tin hopi limitashon, Anto ora bo bai Hulanda, e ta un pais asina grandi, asina sofisticá, cu bo tin. Hopi escoho.
Hopi, hopi escoho, plus at the same time bo tin e e chance di mehorá bo lifestyle. Yes. Anto por ta aki nan Bo ta cumpra, toen der tijd, mi no sa escoge ta por ta un ehempel hopi exagera, pero toen der tijd, ora bo ta chiki, anto bo mester a bay school, bo sa, nieuwe schooljaar, kico kico, bo ta cumpra un kets, anto bo mamanan tabata por paga por ta un kets na La Curaçao ban bisa. Pero ora bo yega ya nan, bo ta bisa, eh eh, mi tin cierto cantidad di cen, Laat mij bij comprar een Nike. Sa, sa, sa. Mm. Van, Sa- van sa- Snipes, sa- eh, sa- dale Air Force One. Sa, eh. Air Force One of bota compra un um, con hem cos e, e jacket na North Face of the Kiko. Mhm. Mati 200, 300 euro bij asina mati. Anto again mi te comprende porta ta algo di cultura, porta et et et et a cos et a algo bon, et a algo mal, I don't know, pero tin asina tanto posibilidad con Mm. bo por toch tin bon paña na

bo ta cumpra paña zomer den wenter y bo ta cumpra paña wenter den zomer pasobra e tur ta ta riba cel e ora pero ami mes mi ta corda ora mi a yega dus no e prome aña di bia pero ora bo a custuma ai mi ta corda bo ta wak mane concho bo sa mane mi ke mi ke up mi mi life style tambe cu cu mi ta corda den dos aña eh, ma compra mane ocho par de cats que men que men no sa que ma eh, ma mi tin Pero calidad de, sea de que marca? sea que ma Ok. compra mane em mi te quiere seis Air Force Ones y mane dos Adidas we mi ta tin Adidas Superstar mi ta tin un Adidas Cut Off sa echt nechi pero ban pone o- or mi bisti asina e den dos aña ocho bo ta mane oh shit e coe ta hopi pero or bo a hopi hende coe ta hera e coe ta normal normal mes bo sa kimen of era mas ainda. Manti ama compra letterlijk 10 par di cats na aña 2017 con bij um, cu vakantie. Tresje en pico florin um, euro ma paga. Mm. Pero kiko nos a haci nos a bij na outlet di Nike na Utrecht, por ejemplo. Ah, ja. Kimen di ta yen cats cu ainda bo ta mira ora bo ta cana den stad bo ta mira nan, anto bo bisa, ah, te koko m'a kumpra pa diasinku, binti euro aki, nan tene ainda na shen euro òf ochenta i piko euro. Bon. Sigur, sigur. Bon. Kende di, ta, ta, ta, ta, ta tipnan ku, por ehempel, bo por duna ku bo ke bisti bon, tin sierto outlet ta mane G-Star. Tin un, un outlet di G-Star masha grandi mes na Amsterdam. Ta Aña pasá òf di dos aña pasá ku mi ruman a bai el a bisa mi di nan pero semper nos a bai na Spijkenize tin un tambe yi nanan Ya. ta drenta bo ta drenta haña kono ku por ta ainda bo ta haña den store cierto caminanan bon jeans bon flanel bon slof kets nunca mi ta sa ku G-Star tin kets mi mi a cumpra mi a ni Aprovecha.
Aprovecha. Enton E koiton ku bo no ègt mester tin hopi esempel bo bisti bon kalidat, mi bisa marka. Sa pasobra bo pone, ai mes ban pone e ocho kèt nei, ke men ban pone kada kèt m'a gasta averai di di shen euro, ke men den dos aña m'a gasta ocho shen euro, kon mil seishen florin na una kèt. Pero mahina bo, mahina bo bo hasi koe na Aruba of na Kòrsou, mati. Tambo. Bo hasi mezi kos. Den dos, den dos, mati, tantu sènt a bai den un ratu i fò. Ke men, ora, ora bo a eksperensia e koe, bo sa komo bo kabi yega, bo sa studiante, dis en dat, pero bo ta realisá manera koncho bo sa mete un gasta anto mi sèn na tantu material possessions i bo sa bo no ta ègt birando mas riko di dje o mo di bi. Esaki men, e ora ei bo ta manera, no, algu mester kambia, e ora ei bo ta bo ta realisa mane e old budgeting ta actually hopi importante y con bo ta laga bo cen crece. Ke men ami mes mi nunca ta tama ne bisti ect cu e marca mane ban pone Nike so kets pero mane paña kisa en esaki me ta di dizar ma paga nuebe euro pe. Ke men jeans tambe mane na ami a compra mi jeans na Walmart na Miami. Em na gong pa pa kuantu em dies dollar mi kesa pero nan ta mane gosa jeans di traha me nan ta echt diki mane bon kalidad pero nan ta di marka ke men presenta asina barata. Anto nan no ta chapu tampoco den style. No no ke mi ke mi ta hasi mi ta un mane mi ta un folde aki nan ke men nan ta mane un poco baggy mi ta just folde klada den style. Aki nan nos ta pagu hende serka un ai Sea zomi ku
ke men bo sa tin tin hopi manera pa bo pa bo spar. E plaka tambe si bo ke un ko di marka ke men esaki mes mi a kaba di kumprele e tabata shen euro pero ta tin sale ku e tabata mi ke sa na bahele pa sesenta of no na bai pa sinkuenta i deseo ora mi bai buskele na bisa ku si bo bo kua mi koe bo skrij in pa riba nan app bo ta haya dies kuenta ya bo ta haya dies por ciento off remai por cuarenta y cinco y ta tur shinki bo sa wani pone asina ke men e e cen ku bo ta spara i ora bo por hasi algo mas meaningful kune ke men bo ta investe bai biaha etcetera pero nos ta nos ta riba marka bisa Nike, mm. con esta marca, pero tin Louis Vuitton, tin tur con esta, gewoon bota drenta, por ejemplo, Shubalu, mm -hmm. bota bisa, eh, eh, no, coqui, of bota drenta bij een korf, bota queda wanneer, eh, eh, no, mi no mensen yeah. den como estudiante, bom uh -huh. pero toch bota mira cierto di bom amigo nan te bisa con anto sin saco, e con anto con nep. Na so. paga porta 100 euro, porque ora bo bij den, den Shubalu, bota mira coi pa 4, 5, 100 euro, mm. bisa, no, coqui nunca vida, mi lo mi po bistie, pero toch, Tin un mercado straño ei cu toch Turks manera mo comprende hopi Mhm, Ibana mhm. cu Ja, nan esai- esai- trae con nan nep pero hopi Ah. hopi hopi igual Ah. na e cos di berat que men di por ta toch bo ta bisti un Balenciaga por ejemplo bo Mm. paga seishen euro p'e bo paga shen y cincuenta euro p'e pero ora bo wak cu ei bo no ta ni realisa cu ta nep e ta No, no.
Sea. No, a mi, a mi mes eh, ya ban pone icono di marca, mi ta Mi mes no ta echt mane worry asina si no piwi ku nega mi. Mi ta djis bo sa mane mi ta bai mas pa e kalidad. Pero unda bes e ban pone e paso di e marka bo sa ku nan ta kere den dje ku ta mane bo sa esaki ta un Gucci bo sa. Ami mi no ta echt kere hopi den e tipo di kone ku mi ta mane no mi ban wak e kalidad prome i si e kalidad ta ba ta di bera mane ta bali mane tres shen euro terwijl bo bai pa bisa ochenta of zo bo sa. Aunke tin aunke tin par di kos si ku Keremi, mi ta preferá di tòg paga e prijs grandi nan, e di treshent, kuatershent euro, komo por ehèmpel, esaki tambe ta un bon tip, wenterjas. Bon jas. Bo mester tin un bon wenterjas, keremi, ta bal la pena si bo kumpra un di treshent kompará ku un di sesenta euro. Pasobra keremi e ta bai yuda hopi. Ami mes toevallig wenterjas i m'a gasta basta. Òf ya, bon aki ta gasta basta. Eh, ma compra na bosa Superdry GP. Sa. Que men tota bosa Black Friday sale que coni, e ori e jasan tota shin trinta que men ma, ma bai cu dos. Men un tota shin trinta y otro tota shin binti, pero maya nan pa mi kisa un ochenta i un setenta un kos asina ke men a traha gon bon kalidat bo sa ke men e Por ehempel bai largu tambe ta un rati ora so ya no un rati ora un par di luna tres kuater luna bo ta usando nan kosa ku otro aña ta tres kuater luna atrobe bo por bai la hopi largu ku nan.
exacto mi wenter yas bo sa bo ta un us'e ora ta friu i bo sa bo ta bo ta us'e full e aña ke men e koi ta bai hopi largu manera e prome yas ku mi a kumpra na hulanda te e aña kila a kibra ku mi ta wende oke ban cumpra e ora y jas nobo pero excepto di Jack and Jones Aha, un sa. dame ma ma gasta mi kesa setenta euro of ta ochenta of ta of ta shen ora un persona cabe yega el a wanta mi kico Hopi shete bon, aña sa. Hopi Sa- bon, hopi bon. Awo, otro punto, por ta laatste punto, Dave vini ku por ta bo tin otro si, Mhm. ah, e parti di subscription fees, ah ya abonement.
Kontami un tiki dje koe, paso mi konosi hopi hende heilas ku asina nan yega nan ta wak e prijs anto nan ta puntra tin posibilidad di sera e deal aki riba abonement si bon nan ta sera esaki nan ta sera esaki nan ta sera esaki nan ta sera tres kuater sinku tipo di deal lubida ku uiteindelijk bo ta bo ta bou op tantu fees ku eigenlijk no tin mester no dus e nan bo ta wak kustumber ta un rol atrobe ku ban pone foral awendia bo sa ken no tin Netflix, ken no tin Spotify, ken no tin uh, Patreon, no sa? Sa, Patreon.
y um, door ku bota bota kusto mas sina, ro bai hulando ku de repente abo meste zorg pa tu kos. Um, bota pensa, ah, sí, bo sami, dus um, bai ku Netflix, atro bai ku Spotify, um, abonnement pa, pa celular, ke senan. Pero, Zeta mete zones más, más importante sí. como aquí, inderdaad. Ya esun di celular esei ta flucta asina hopi cuanto bo ta gasta pasobra ta echt depende kico bo ta bo ta acustuma cu ne dus manera ami ami por survive riba dos gigabyte di data na Hulanda so bo sabe na cas bo ta usa bo wifi school trabaho bo ta usa bo wifi kiamente con tussen dor bo ta djis usa data pero mi conoce hende cu ta caba yega nan ta manda ami echt no por biba solamente cu djes gigabyte bo sa bo ta pensa con bo sa con ki bo ta haci bo ta wak youtube full dia ke men y nan bo ta wak e costumber esey por si bo no ta conciente di dje e ta e por costa bo hopi seng pasobra vooral ay mes mi ta paga cuanto mi ta paga ocho euro so pa luna. Oh, bo bon so adem.
Aha, y mi conoce hende cu ta paga cuarenta of cincuenta. Sheesh! Ke men, un verschil masha grandi mes. Ke men, abo mester djis wak pa bo mi kiko bo èg mester y, y ta consciente di dje. Dus cu bo ta bisa ey, bo sa, mi èg no por biba sin dies gege bai di data pa luna. Pero e puntra mi, ok, dicon mi no por biba sin e koe dus y con otro necesita hacer ki nan ta haci ki men asina bo ta pensa bo sa ta worth it pa gasta cincuenta euro tur luna bo sa en bes di gasta un poco menos pero y ki bo ta haci cu e cen ey men bo spar dies euro tur luna cu ey ta shen y binti euro pa aña. Bo por hasi basta cu ne. Bo bo ta bin December aki banda nan. Bo ta bay Aruba, bo ta bay Curaçao. Bo goma ne. Goma des.
A mi keda sa un un algo otro cu por ta abo lo por motiva riba dje. Kico bo ta kere lo por motiva esnan cu ta bay afo cu e intencion di bay studia pa bini bek pero al final tog ta scoge pa keda ya na nan? Kico bo ta kere ta hunga un rol? Anto con lo por motiva nan pa tog bin bek. Scoge pa nan nan contribui na nan nan nan pais. Sea pasobra ami ami mes ta den me un boto no ke men bo sa ami mi no ta wak mi futuro ta na Hulanda ke men bo sa mane mi tambe lo ke uiteindelik bin bek y ya e koe ta algu mane hopi deep tambe dus mane bo ta hopi hende ta bisa dikon e studiante no ke bin bek. Mm-hmm. Yo hopi hende bisa ta e sen, pero ame yo te kier ta e sen so, ke me e ta e tin otro faktornan ku ta un ròl hopi grandi, paso ban pone bo bisa, e bo sa, mi ta paga bo dies mil tur luna, ke bo ta e mm-hmm. dies mil den bo man. Mm-hmm. Bo ta ku tòg no ta tuene ta e hasié, no tuene ta bin bek. Ke me ame te kier ta e Un di e faktornan ta e challenge, ke men na Hulanda bobo bai yen kaminda, bo ta yen uitdaging, yen challenge, bobo ègt krese, bo ta sinti anto ku bo ta kresiendo. I tambe mi ta kere hende ta komprondé ki bo a studia, dus hende ta balorá tambe kiko bo a hasi. Ke men sa mane año studia mekatronika, mi bai Aruba bèk un mon di bisa. ki ken sa di megatronica, ki mester sa, ah, bo studia megatronica, suna interesante, ah, ok, esaki mi bo ta sabi, pero bo sa wani, yu e no sa, ki men, nan ta wani, ah, bo bai trabou ki nan, ya, mi no sa, bo sa, ki men, ami ta kier t'esei tambe, pero bam pone bo bai Caribe bek, bo bai Corsou, i bo studia un algo, i hende sa specific, oh, persona ke studia this and that ke men e po this this this e ora ei bo balor ta e ta wòrdu apresia ke mi ta kere e tipo di kone ta pesei hopi e no ta bin bek disa incluyendo ami pero mi lo ke bin bek si ke men mi ta mi ta kere kon una bes. mas hende bin bek of un grupo chikito, nan por stimula e otronan pa bin bek tambe, pasobra en Caribe bo sa, e ta keda bo cas semper y mi ta kere tambe cu e ta sinti bon tambe pa contribui bek. Paso esei ta jammer si bo sa cu nos tur ta sali y nos ke a yuda pero nos ta sinti manera cu nos no por yuda of nos por bin bek. Men, mm. mi te quiere e, eh, e, eh, e eh, stap nan nos como e generación young po echt cambia koi. Mi te quiere inderdaad et, et a consistir do, ja, a base di hopi factor, como por ejemplo e manera di biba o bida allá nan na Holanda comparado con aquí nan. Mi ta, mi ta, et, et nota, bo nota bo no ta progresando, ban bisa, paso ayanan bo, bo tin un apartamento hopi nechi, anto ora bo bin akinan, bo bin bak, but eh, apartamentonan bo por tine hopi nechi, pero ese kemen ku bo ta bai paga hopi sing, na huur, bo. of hopi na kon hipoteek. Chuma pasa ayer Um, tambe bani infras- bani spanse water na bani yente. No, bo.
Infrastructuur tambe ta un rol akinan, tanto buraku helaas, Pero ayanan ora bo bai kore of bo tin yen posibilidad na atrobe hopi factor cu tun rol. Um, Frankie, prome cu nos bai, bo por duna nos, bo a duna hopi tip, anto tin atrobe e book cu tu rende por compre na Bruna cu Mensing caminada, pero bo por duna dos lastu tips cu bo ta bisa, ey, e cocky ta un must do, pa tur e studiantenan ku bai ku ta bai Hulanda. Pa uiteindelik nan live reach e student. Sa sa ya mi ta kere un ko ku lo yuda bo hopi den bo trayekto ta kon lesa, dus kon lesa en general e ta mi ta kere un skill hopi underrated ku bo lesa bo ta ègt kap ta ko hopi mas lihé ke men ban pone un hende ku a pasa den ful un eksperensia grandi e ta djis skibi un buki tokante su bida i abo por unu lesé den un par di dia i bo sa bo ta eksperto kabu modo di bisa den e sierto área ke men awoki ku bo ta bayando studia afó kon lesa hopi vooral manera parti di di sèn ke men lesa bukinan di budgeting bo sa lesa rich dad poor dad lesa The Millionaire Next Door, lesa The Intelligent Investor, dus tur e e tipo di bukinan ki ta kambia bo bo perspektiva den plaka, ke men esei mi ta kere sa ta ta un bon tep lesa i ya kon kon traha di bo mes sa ke men foral e e parti ei dus kon abo tua bo mes i bo bo karakter ke men un of ban pone un topic ku mi a gusta hopi ta Body Language E mesa ei tambe ta algu ku ban pone bo lesa buki tokante ku ei bo ta Botega Leu tambe. Alright!
Episod tabata master. Mi ta spera tur hende a siña algu. Tin e buki atrobe. Kòrda check it out na Menzies Kaminada, na Bruna. Preis a tin Angela?
E ta cuarenta florin na Menzies. So so mensen.
Master so. Bo mester por tin e kos aki.
Tantu tips pa cuarenta florin, come on man. Plus un episod na Wapu, again. gana ganga tur kaminda ancora mm -hmm. tende nos riba plataforma di GoLoud di Digicel ta totalmente gratis si bo tin e data atrobe di Digicel um, Cora wak nos tambe riba nos Patreon kuta un dólar 99 budgeting no ta problema pa un dólar 99 sino mm -hmm. um, Cora committee bau ki botan di episode kita bo diferente tipo di tips na ku ku botin pa estudiante na nobo kuta bai Holanda Divini Tem algo mais, Ibiza? Bo sa. Nos bai? Tòg mi ta. No, echt, mi ta satisfecho ku Franklin ta a duna basta hopi tips, ento a motiva hopi riba su buki, ento e ta algu, po ta 10%, ento tin hopi mas aki den ku bosan por hasi hopi uso di dje ke men di support.
Kora subscribe na bo man Rexy nan, si bo hasi e kaba kora primi e belletje, anto ya, kora bon, stay wapu. Stay wapu.